Nilqakom għal programm ieħor politiku. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' Sabrina Ġus, nirringrazzjak Sabrina tal-li ġejt l-istudio magħna u ħana diskutu flimkien fuq l-ambjent u s-sostenibilità. Mela, għidilna xi ħaġa fuqek. L-ewwel grazzi tal-istedina Melkim. Eh, jiena kont attivista fi żmien So kont kont f'organizzazzjonijiet differenti, kont ġurnalista wkoll għal diversi snin u dejjem ħdimt eh, fis-settur jew tal-ambjent, minoranzi, eh, fejn jina u inti jemmek forsi ma tantx konna naqblu, kien konna naqra xi ngħidu. Però dejjem ħdimt ejja ngħidu hekk favur minn m'għandux vuċi. Eħe, issa int il-fundatriċi ta' GSC Technology. Xi tfisser, x'inhi l-kumpanija u x'inhi l-missjoni tagħha fl-aħħar mill-aħħar tal-kumpanija? Mela, eh, GSC Technologies bħala kumpanija bdiet jisu erba snin ilu, kważi. Eh, GSC hija qasira għal Green, Sustainable and Eco u l-missjoni tagħna bħala kumpannija mel kemm hi illi naħdmu għal pajjiż aħjar. Aħna nixtiequ u rridu illi Malta vera tkun sostenibbli bħala pajjiż u rridu nagħmlu dan bl-inizjattivi differenti li qed naħdmu bħala kumpannija biex il-pubbliku jkollu iktar aċċess eh, għal dak li hu sostenibbli. Eh, issa, ħat organizzaw eh, summit. Eh, xinu da summit li ħat organizzaw? U se jkun fiħu n-nis forsi li ħajkun għaw mistednin u ħajitkelmu. Xtaf li ħajkun daqxie interessanti mux ħażin. mela, jina qed qed nuża l kelma sostenibilta. Issa dil-kelma hija overused daw Malta u nużawha forsi f'kuntesti li xi tfisser li tkun sostenibbli. Jien nixtieq nibda minn hemmhekk. Li tkun sostenibbli hi illi aħna bħala nies irrispettivament jekk intix politiku, jekk intix business person, jew jekk intix il-bniedem komuni, fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha komuni, u illi nkunu nafu kif irridu ngħixu biex nkunu ċittadini aħjar u kif nistgħu nużaw ir-riżorsi tagħna illum biex ma jħallux impatt fuq il-ġenerazzjoni ta' għada. Issa, b'din f'moħħi jiena ħloq din il-kumpanija u eh, peress li rridu nadukaw in-nies, nixtiequ nadukawhom fuq livelli differenti. L-ewwel eh, ħaġa li se nagħmlu u li se nibdew dan is-summit Green Vision, Summit and Expo, illa naħdmu fuqu diversi kważi sentej u fuqhom issa mhuwiex summit faċli għalfejn? Għax aħna rridu nġibu talent lejn Malta, irridu nġibu professjonisti lejn Malta biex kemm il-politiku Malti jekk jista' jkun, kemm il-businessman Malti jkollu opportunitajiet li jitħallat u li jisma' minn professjonisti differenti fis-setturi varji li ħa nkunu qed nitkellmu dwarhom f'dan is-summit kunċetti differenti eh, u soluzzjonijiet differenti eh, fejn tidħol is-sostenibilità. So eh, la naħħari tagħna hu illi isma' ejja nieqfu nitkellmu fuq pereżempju climate climate change, ejja wasal iż-żmien illi issa nibdew nitkellmu fuq soluzzjonijiet u x'se nagħmlu biex dawn is-soluzzjonijiet natwawhom. Issa x'setturi varji ħajġu diskussi f'dan is-summit? Mela. Ovvjament ħafna affarijiet fl-ambjent għaw minn karozzi, electric cars, unso. Ekku, ekku.
Kulħadd jivvinta xi ħaġa ġdida. Peress li dan huwa l-ewwel summit tagħna fuq skala internazzjonali importanti li ngħid u illi eh, ħan iffukaw fuq ħames setturi prinċipali. L-idea li ħan għamlu ekku għalfej illi eh, kull settur jintegra mal-ieħor. Mela, ħa nitkellmu fuq is-settur tal-enerġija fejn inti għandek eh, l-enerġija alternattiva kif ukoll l-enerġija kif nafuha llum. Però apparti minn hekk eh, nafu wkoll li l-enerġija għandha impatt sostanzjali fuq kull pajjiż u din ovvjament tinkludi Malta. Eh, apparti hekk però jekk inti trid tinvesti fl-enerġija għandek għandek bżonn l-investiment. Allura ħa nitkellmu fuq impact investing. Mela, l-investituri kulħadd jaf min huma u x'jagħmlu. Ovvjament kull investitur l-ewwel li ma ħajara x'ħajdaħħal u l-flus li se jagħmel. Meta inti qed titkellem fuq impact investing, inti qed titkellem fuq xi ħaġa kompletament differenti, fejn inti qed titkellem fuq investiment illi se jħalli impatt hu x'inhu l-investiment u hi x'inhi l-kumpannija fis-settur li aħna qed nitkellmu dwaru. Mbagħad hemm ehm, food security. Food security huwa suġġett li huwa importanti ħafna mhux ġast tal Malta imma b'mod globali fej taħtu wkoll inti għandek l-agrikoltura, kulħadd jaf x'qed jiġri fis-settur agrikolu, għandek ukoll l-ilma illi huwa riżorsa naturali illi sfortunatament qed qed tintilef eh, u wkoll mhux qed nagħtuha importanza. So dan aħna ħan nitkellmu fuq b'mod mod vast. Ħajkolna wkoll eh, focus fuq iż-żgħażagħ għalfej. Eh, inutli nitkellmu fuq iż-żgħażagħ u mbagħad ma nagħmluhomx parti mid-diskussjoni. So ehm, fl-ewwel ta' Mejju se jkollna sezzjoni, se jkollna workshop dedikat kompletament għaż-żgħażagħ u tfal fejn aħna permezz tal-lob se nkunu qed nistaqsuhom eh, x'futur huma jridu, kif iriduh u se nisimgħu l-idejat tagħhom. So dik hija oħra, hemm ukoll sustainable tourism, aħna bħala gżira eh, niffukaw ħafna fuq it-turizmu li huwa settur importanti ħafna. Hospitality huwa vast ġifri għandek minn lukandi sa ristoranti, um, bed and breakfasts, so Eh, kif, kif nistaw bħala pajjiż nattiraw turizmu iktar ta' kwalità, per eżempju? Kif l-industrija per se tista' tkun aħjar milli hi illum? U l-aħħar suġġett li ħankun qed niddiskutu huwa leadership and hope. għalfej, it-tama l-aħħar li tmut kif jgħidu. Mm. So, jekk ma jkonniex bidla bil-mod kif qed immexxu, kemm jekk qed mexxi pajjiż u kemm jekk qed mexxi kumpanija, ħanibqgħu fejn aħna. So, qabel kollox irid ikun hemm tibdil bil-mod kif aħna immexxu. U t-tama għalfej, it-tama hija importanti ħafna għaż-żaża speċjalment, imma mhux biss għandek nis tamparna melkim u oħrajn illi għandhom eh, ikollhom opportunitajiet f'industrija bħal bħalma hi dik tal-industrija green. Eh, semmejt it-turizmu li jkun sostenibli. Aħna tista' tgħid Malta naħseb jenna l-aħħar 20 sena. Isu sena wara sena nippruvaw inkabru n-numri tat-turisti flok il-kwalità. Issa da miegħu ġab ovvjament fil-fema tiegħi diżastru fuq l-ambjent għax da hekk ħaġġib iktar nies trid iktar toroq, trid iktar lukandi, iktar festijiet, iktar restaurants u kollox. E, taħseb li forsi waħda mis-soluzzjonijiet f'Malta almenu, tista' tkun li t-turisti hawn xi ħaġa però hija minima ħafna. Tħallas taxxa żgħira jekk tiġi hawnhekk biex forsi dak li jkun jaħsibha sew qabel jiġi hawn. Jekk tgħid li ma tridx turisti hawnhekk, mhux dak il-punt imma li t-turisti jkunu ta' kwalità. Qed ikollna naħseb ħafna nies jiena letteralment jiġu għax jaraw mingħalihom li jkun pajjiż cheap u hekk u Però l-ispejjeż fil-verità hemmhekk qegħdin, Mela. speċjalment fuq l-ambjent. Ejja nibdew minn hawn, taxxa diġà hawn. Ġifieri hawn hawn l-ecotex li dik diġà Però titħallas. da żgħira, Però- Barcellona u Venezja u l-ewa Però ew inti jidde- jiddependi melkim xi trid fis-Serbija, sustainable tourism. Meta inti qed titkellem fuq sustainable tourism, m'intix qed titkellem just fuq it-turist, imma qed titkellem ukoll dwar il-prodott. Aħna il-prodott tagħna x'ħa jkun li se noffru lit-turist biex nibdew noffru iktar um, turiżmu sostenibbli. So, um, u rridu naraw ukoll it-tip ta' turisti li aħna rridu nattiraw bħala pajjiż. Mela aħna bħala pajjiż jien ħdimt fis-settur tat-turiżmu u dak iż-żmien għalina għalija n-numri kienu importanti, però ma kontx daqshekk konxja eh, fej jidħol ehm, eh, l-impatt tat-turist fuq il-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament it-turist huwa importanti għal pajjiżna għalfej għax jiġġenera l-ekonomija tagħna. So dik ma nistgħux naqtawha mill-equation u jkolli hawnhekk eh, infaħħar ukoll il-Malta Tourism Authority li qed tissapporti għana f'din l-event u li temmen fiha kif ukoll anke l-Ministeru. Huwa tajjeb illi ehm, bħala MTA tibda tħares lejn dawn it-tip ta' konferenzi għalfejn għax huma konferenzi li qed iħallu impatt pożittiv fuq il-pajjiż. F'liema sens? Il-kwalità ta' speakers li se nġibu fuq livell internazzjonali, il-kwalità ta' delegati li se nġibu minn barra minn pajjiżi differenti. Eh, meta inti qed titkellem fuq sustainable tourism, hemm min imur għall-estrem. Per eżempju, aħna kellna nies mill-Portugal jew minn pajjiżi oħrajn li ma rridux jiġu Malta per eżempju għal fejra iridu jaqbdu l-ajruplan. Eh, ovvjament, jien dejjem nemmen fi triq tan-nofs. Ġifieri, eh, il-vantaġġ u l-iżvantaġġ tagħna u li aħna gżira. So, irridu noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq sustainable tourism. Għandek kif kontet ngħid l-industrija illi hemm fejn tinvesti u hawn ċertu lukandi li diġà eh, bdew jaħdmu dwarhom dawn l-inizjattivi. Per eżempju, ħana tik eżempji konkreti, Melkim. Fil-lukandi jkun hemm ħafna ħela ta' ikel. Mela dak il-ħela ta' ikel jista' jiġi użat modi differenti, jista' jiġi reċiklat. Ehm, għandek l-ilma, per eżempju, sistemi tal-ilma fil-lukandi, l-ilma li jista' jiġi riġenerat u riċiklat u jerġa' jiġi użat. Hemmhekk inti m'għandekx ħela. So aħna rridu nibdew inħarsu lej dik id-direzzjoni. Again, meta inti qed tħares lejn il-kwalità tat-turist, dawn it-tip ta' turisti li huma li jifilħu jħallsu se jħarsu xem fil-pajjiż illi huma jistgħu eh, jigwadanjaw. Ħafna jħarsu lej il-wellness industry per eżempju, illi hemm ħafna ħafna fejn tikber u hija industrija li tħalli ħafna flus fil-pajjiż. Eh, eh, bħala business model, sa xinti u koll semma ħafna drabi li fl-axar mill-axar il-negozju u business kbar u koll iridu jkunu on board, għax ma jistax ikun tgħid li ż-żgħir jieħu ħsieb imbagħad il-business jagħmlu li jridu issa fil-pajjiżi Nordiċi fej fil-verità aħna ngħiru għalihom fejn jidħol l-ambjent. Hemm mentalità daqsxejn differenti, eżempju l-businesses eh, joperaw all right, però jagħmlu ħafna proġetti ambjentali huma Hawnhekk qisu bil-kontra, hekk tiġi kumpanija barranija naraw kif ħantu għat tax rebates dawl u ilma jista' jkun b'xejn. Voti taħseb trid tinbidel daqsxejn il-mentalità? Tal-Maltin in ġenerali, li speċi kważi kważi jisna tal-lagħba.
Mela, hemm żewġ aspetti mill-opinjoni tiegħi kif wieħed jista' jirhom dawn l-affarijiet. Ejja nibdew nieħduha bħala pajjiż u l-inċentivi għal kumpaniji green li qegħdin f'Malta. l-inċentivi li għandna għall-Maltin fis-settur green mhux qed ngħidlek li m'hemmx, però huma limitati. Mela, jekk aħna rridu li din l-industrija tikber f'Malta, importanti li nibdew nagħtu opportunità lill-Maltin stess. Issa, ovvjament, maħniex iċ-ċentru tad-dinja. Il-verità hi illi jekk huma kumpanniji minn Nordiċi, jekk huma kumpanniji mill-Asja, jekk huma kumpanniji mis-Saudi Arabia, kumpanniji li qed niltaqgħu magħhom, jixtiequ jiftħu Malta, nemmen li dawn għandhom jagħtu jingħataw ċans. Issa, li kien għalija, right, għandek industriji oħrajn fil-pajjiż fejn qed igawdu minn ħafna minn ħafna affarijiet, però huwa ugwalment importanti li eħe anke jekk huma kumpanniji barranin jenataw inċentivi għalfejn melkim. Jekk aħna rridu nedukaw irwieħna bħala poplu, jekk aħna rridu iktar opportunità bħala poplu, għandna bżonnhom daw il-kumpanniji. Għalfejn? Għax aħna neqsin minn ċertu tip ta' expertise. Allura bil-fors għanna bżon lilhom biex aħna eh, nkunu aħjar fil-kwalità tal-prodott tagħna. So, emmek naqbel u ma naqbilx miegħek. Però ma jinkutax naqra li vera għax għandna kumpanija ovvjament, però mbagħad ma li jiġu Malta Donnom jadattaw għas-sitwazzjoni kif naħdmu aħna, jisom jinsaw fej barra minn Malta forsi. Isu għajn naħseb l-standards we have to set them, umbad. Muxek, pero ugualment għaw kumpanniji illi melkim mux jiġu Malta minħabba s-situazzjoni tal-pajis kifini. So, meta inti qed tamila ma' kumpanniji illi vera għandhom valuri ehm, u jemlu f'dak li jagħmlu, ma jiġux Malta, dik nista' naċċertahielek. Għalfejn? Għax jgħidulek aħna f'dak it-tip ta' mudell ma nistgħux noperaw, allura noqogħdu 'l bogħod minnu. Problema oħra li għandna huwa s-size tal-pajjiż. Però bl-istess mod hemm kumpanniji li huma interessati li jiġu Malta, però eh, huwa diffiċli għalihom minħabba eh, is-sistema eh, Maltija kif inhi. So għalihom diffiċli li jiftħu Malta. Issa, is-size tal-pajjiż kieku kellna nkunu bil-għaqal u jkun hemm pjan serju. Aħna mdawrin bil-baħar tista' tgħid għandna kilometri ma jispiċċaw qatt. Eh, nistgħu nibdew nużaw il-baħar forsi land reclamation kif suppost. Jew ir-riħ nużaw għall-ambjent, speċi biex ikonna l-enerġija. Għadaw ma nagħmlux użu minnhom fil-verita. Ġast jisu kollox nitfaw ġod il-blata law nollu, naraw kif ħanġebdu xi ħaġa, imma s-sajz huwa li hu. Badri fil-verità xogħol hawn hawn ħafna u naħseb iżejjed, hemmhekk ħanibqgħu nkabru nkabru nkabru, trid xi mkien fejn toqgħod. Naħseb li kieku hawn il-Ministru tal-Ambjent konvinta li għandha risposta lik. Fil-każ tiegħi li nista' ngħidlek Melkimu illi eh, qabel minn kollox Mela, inti trid tara kont qed issemmi iva għandna r-riħ, għandna x-xemx, għandna għandna għandna daw ir-riżorsi naturali u rridu nsibu mezz ta' kif eh, tista' tużhom u jekk hux vijabbli li tużhom u kif l-aħjar mod li tużhom. Mela, jekk ħa nitkellmu fuq wind energy, per eżempju, importanti li eh, inkunu edukati dwarhom aħna daw is-sistemi għax huwa faċli li tajt eh, eh ħanamlu offshore, ħanamlu wind energy, imma nafu biżejjed dwar dik it-teknoloġija, għandek ċertu teknoloġiji minnhom daw, melkem, l-ispen tagħhom hija ta' 10 snin biss. So, x'tip ta' investiment irridu nagħmlu bħala pajjiż biex naraw illi ċ-ċittadini tagħna qed jibbenefikaw minnhom? Kif se tinbidel is-sistema once tal-enerġija once li jiġu introdotti dawn it-tip ta' sistemi fil-pajjiż? Allura aħna waqt Green Vision li se nkunu qed nagħmlu hu illi ħa jkollna nies minn pajjiżi differenti, oħrajn ġejjin minn gżejjer, eh, fosthom gżejjer illi diġa għandhom esperjenza li għalfejn bdew it-triq biex ikunu sostenibli u sa naraw kif pajjiżna jista' jimxi fuq dawn il-passi. Issa semmejtu kollha ħad iddiskutu il-food security li fil-verità naħseb eh, Qisu n-nies, ħa nitkellmu forsi tal-età tagħna, sa ftit snin ilu ħadd qisu ma ta kas għax ikel dejjem kellna kemm ridna. Però fix-xħin waslet il-Covid u sa ċertu punt anke bil-gwerra li nqalgħet ġewwa l-Ukrajna u hekk, rajna li ċertu prodotti jista' jkun idumu biex jaslu u fil-verità issa qisu n-nies ġew iktar konxji li jaf ma jkunx hemm dik is-security li kellna darba. Taħseb li hija problema, eżempju, Jien eżempju ma naraħiex tagħmel sens li eżempju t-tiġieġ inġibuh minn ġoċ-Ċina. U dara kemm qed naħlu u toħloq insomma fuels u fuels u dal-affarijiet kollha. Ovvjament vera l-prezz jiġi irħas għal xi raġuni jekk iġġib minn hemmhekk għax kieku mhux ħajġibuh. Imma taħseb li at least bħal Ewropa x'aħna parti mill-Ewropa l-ikel għandu jerġa' jkun priorità għalina l-ispeċi nkunu sostenibbli almenu għalina l-Ewropej, għax ma jagħmilx sens li ġġibu min-naħa l-oħra tad-dinja u tibgħat ngħidu ħriġieġda mhux xi ħaġa li m'hemmx. Eh, Volderi. Għadek kif semmejt punt importanti illi eh, bħala suġġett jallaċċa ruħu anka ma' circular economy. Xi tfisser meta nużawa dil-kelma circular economy? Importanti li fl-aħħar mill-aħħar għalhekk huwa importanti li timbotta il-prodott lokali. Jekk aħna nixtru tiġi ġam Malta, sa jimma nikolx tiġi biex namlu għacħara ma tanċ. Nikolok flokok. So fej jitħol il-laħam mux il-sujġetti għaj. Pero eh, għalek għandu ikun hemm iktar inizjattivi biex nixtru il-prodotti lokali. Ma, ma tamel lebda sens fid-dinja tas-sostenibilità illi ċertu prodotti jiġu eh, importati minn pajjiżi li huma vera l-bot minna. Eh, ovvjament, fejn tidħol food security, għandek il-punti ieħor, illi għandek ċertu containers minħabba problemi ta' ta' gwerer u affarijiet oħra. Oh, illi qed idumu biex jiġu u ovvjament il-prezz dejjem jola tal-ikel. So, Imma mbagħad għandek l-għad ieħor ta' food security, għandna problema ta' art, illi m'hemmx biżżejjed art biex jitkabbru l-ħxejjex, xi ħaġa li anke Malta qed nibdew inħossuha. Issa, fejn tidħol food security u fejn tidħol l-agrikoltura, u hawnhekk nixtieq ngħid li d-Dipartiment tal-Agrikoltura f'Malta jaħdem mhux ħażin biex għalkemm jgħidu ħafna kontrihom, però eh, issa li qed naħdem iktar viġin tagħhom, qed lest li jinnovaw fejn jidħol dan is-settur. Għandek il-vertical farming, per eżempju. Il-vertical farming huwa ġast punt wieħed fejn inti qed tuża inqas spazju, inqas art, inqas ħin biex tkabbar il-prodotti. So, irridu nħarsu lej sistemi differenti ta' teknoloġija biex aħna eh, nkunu nistgħu ntaffu l-problema ta' food security u dik ovvjament qed nsemmilek punt wieħed żgħir eh, fejn tidħol food security. Eh, semmejt is-circular economy, eh, però dan eh, ifimni jisek ma ma jġalekx taħseb li fil-verità kif konna 30-40 senilu konna ħjar. Għax fil-verità konna nirreċiklaw kollox minn ma konna nafu, voldi li konna jien niftakarom għax il-familja tiegħi kellhom ħanut, kienu n-nies iġibu l-kaxxa biex tagħtihom il-perżu ġo fihom, il-fliex kien ta' soft drinks iġibuhom lura u jiġi joħodhom lura ta' trakk. Voldi li kważi kważi jisna Skoprejna l-Amerik issa, meta fil-verità dawn l-affarijiet kienu jeżistu kollha.
Dik hi Malcolm, dik hi. E- e- e- il- il- Etta eżatt. Il- Il-problema x'inhi li l-kapitaliżmu, all right, ġab il-progress. Ħloqna ħafna prodotti u u toys u af- minn kollox ħolqu. Imma Il-progress miegħu ġab ir-rigress u issa qed inħallsu l-prezz għalih. Wasal iż-żmien illi nerġgħu nibdew napprezzaw il-ħajja kif kienet. Huwa tajjeb illi minħabba l-iżbalji li għamilna mhux bħala Malta qed ngħid fid-dinja illi eh, permezz ta' dawn il-problemi kollha qed jinħolqu teknoloġiji biex aħna nkunu nistgħu nibdew insolvu d-danni illi għamilna. Però huwa importanti wkoll illi bħala nies, bħala ċittadini, u minnu jekk int politiku, jekk inti business person, jekk int attivist, illi nibdew ngħixu ħajja ħjar melkem. U xi tfisser li tgħix ħajja ħjar? U n-nies dak dak li rridu nurhom, xi tfisser li tgħix ħajja ħjar? Għax jekk tistaqsi għaxar persuni, ovvjament, kulħadd ħa jgħidlek għaxar affarijiet differenti. Però huwa tajjeb li nibdew naħsbu fuqhom dawn l-affarijiet. Eh, però vera n-nies jgħidulek differenti, però naħseb ejja ngħidu fuq hawn Malta. L-ambjent kważi saret ixju għal kulħadd. Għax inti jista' jkollok il-flus imma fil-verità xorta toqgħod traffiku xorta ħassibu hekk kien miljonarju jew hekk kien tifqir. E, Voldri, Taħseb li n-nies issa almenu saru konxji li hawn problema? Għax sa ftit ilu donnu kulħadd kien u ejwa, mbagħad naraw. Imma issa almenu konxji minnha l-affari, sa x'ħa jiġri u kif ħa nagħmlu għal storja oħra. Li tkun konxju diġà huwa tajjeb, però li tkun konxju mhuwiex biżżejjed. Jiena ma nagħtix it-tort lin-nies illi imorru x-xogħol bil-karozza, għax fl-aħħar mill-aħħar, sfortunatament jekk ma tużax il-karozza, ma tantx għandek options tajbin. So għalhekk huwa fid-dmir u l-obbligu ta' kulħadd kemm il-politiku, eh, il-business person u ċ-ċittadin illi jaħdmu id fit u nibdew insibu soluzzjonijiet għal daw l-affarijiet. Again, nerġa' nirreferi għall-Green Vision, aħna u għall-GSC, aħna l-għan tagħna hu illi mhux nagħmlu event u tmut hemm, mhux jiġi xi ħadd iparla u jgħid kemm qed jagħmel affarijiet tajbin u tmut hemm. Le, huwa wasal iż-żmien illi nibdew nagħtu soluzzjonijiet konkreti u direzzjoni lin-nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar trid you have to lead by example. So, jiena ma, ma nipretendix illi il-poplu għandu eh, ikollu eh, is-soluzzjonijiet minar ma għandu informazzjoni. Allura huwa importanti illi nibdew natu l-informazzjoni lin-nies biex jibdew ikunu ċittadini aħjar. Eh, issa u koll intom semmejtu li f'dan is-summit u koll ħat indirizzaw l żaza għax iż-żaza huma fl-ħar mill-ħar ċittadini tagħda. E, tara però xi almenu almenu jien narah qishom iż-żgħar ħafna minnhom almenu mhux kulħadd, huma iktar tipo conscious mill-ambjent milli forsi qabel ta' qabilna ma kinux qed jagħtu kas. Allavolja ta' qabilna fil-verità kienu jagħmlu recycling awtomatiku, imma donnu mbagħad qisu ntesa' kollox speċi To be fair lejhom dawn minn għandu ċertu età. E, bellaw ilhom qalulhom intom kontu qed tagħmlu ħażin, issa rridu l-plastiku tal-affarijiet. Għada jgħidulek issa aħna ġew morru lura which is which. Imma donnu żgħażagħ indunaw jisu li Riċenti iltqajt ma' xi ħadd u e, skantani to be honest għax qalli Iż-żgħażagħ m'għandhomx interess fl-ambjent, eh, m'għandhomx interess li jkunu attivisti, eh, żgħażagħ, eh, you know, m'għandhomx m'għandhomx problemi għax isibu kollox lest. Jiena ma naqbilx ma, ma din ma, ma dan li qaluli għalfej. Għax niltaqa' ma' diversi żgħażagħ illi eh, jixtiequ jibqgħu Malta imma ma jistawx. U ma jistawx għalfej, għax dak li jridu huma mhux qed isibuh Malta. So, eh, il-vantaġġ ta' żaza hu illi eh, they're open to, to learn. U huma huma mhux ġast il-futur imma l-preżent tagħna biex dal-pajjiż ikun aħjar. Eh, sam biex ninkomplu daqsxejn ukoll fuq iż-żgħażagħ fil-fatt hemm eh, ħareġ servej insomma fliju li aħna iż-żgħażagħ huma l-inqas kuntenti ġol-Ewropa. Issa aħna għandna l-vantaġġi li għandna l-baħar, għandna x-xemx, però xorta l-pajjiżi Nordiċi donnu l-iktar li kuntenti, allavolja mbagħad dawk għandhom it-temp li tista' tgħid ikun depressed bħala temp. Eh, Foldri, hemm dik il-isa relationship. Minti ta' tijom tort, Melkim. Le, le, le. Inti ta' tijom tort, iż-żaza. Foldri, hemm il-relationship li jekk mandek xambjent sura ħatkun kemm depressed u anka titlaq biex fil-verità għandhom iċ-ċans jitilqu għal pajjiżi aħjar. Jiena f'temp ta' ġimgħa Malcolm iltqajt ma' tliet persuni differenti, kollha għandhom żgħażagħ bejn tmintax u l-għoxrin sena u tlieta li huma ħa jitilqu. Għalfejn qed jitilqu ż-żgħażagħ tagħna? Fi żmienna anke aħna konna nitilqu imma imma mhux b'din ir-rata. Imma mhux b'din ir-rata. U nemmen illi Meta inti qed tissemmi l-ambjent jew qed issemmi l-planning, dawn għandhom impatt fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum u din li rridu nżommu f'moħħna, li l-kwalità ta' ħajja ta' kuljum hija hemm għal kulħadd, għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għan-nies ta' tamparna u anke għall-anzjani. Kulħadd għandu dritt jgħix ħajja b'dinjità. U l-istess iż-żgħażagħ tagħna. Però fejn tidħol iż-żgħażagħ, jekk aħna vera rridu nżommuhom liż-żgħażagħ, ejja nagħtuhom opportunitajiet. Hemm opportunitajiet hemm barra. L-industriji mhumiex just erba' industriji li għandna bżonn hawn Malta. Iltqajt ma' żgħażagħ illi ħajitilqu, I mean, daw, daw għandhom opportunitajiet barra minn Malta fejn jidħol is-settur tas-sostenibilità, għaw Malta m'għandhomx dik l-opportunità. So aħna li rridu illi din l-industrija tibda timbena f'Malta. Eh, u f'dan is-summit ukoll li ħadd għamlu hemm ħajjiġi forsi diskuss għax eh, kif għedna faċli tgħid li kulħadd irid l-ambjentek, però mm. li ma jistax ikun kollox one size fits all fis-sens ir-realtà ta' Malta. ma tista' qatt tkun ir-realtà tal-Ġermanja. Von Reitz u kulħadd irid jadatta mbagħad x'inhu l-aħjar għalih fil-verità bħala sostenibilità ta' pajjiż. Għax tkun naħseb żball jien li nagħmlu eżempju bħalma ġieli jsir fl-EU, liġi għal kulħadd. Ma jistax ikun. Ma taħdimx hekk, Melkim, l-ewwel net kull kull pajjiż għandu id-diffikultajiet u l-vantaġġi tiegħu. Issa aħna il-vantaġġ li għandna Huwa s-sajs tagħna. Iltqajt ma' diversi investituri, kumpanniji li jridu jużaw lil Malta bħala pjattaforma biex jagħmlu pilot projects, għalfej? Għax inti hawnhekk f'dal-pajjiż jekk biex tagħmel pilot project ir-riżultat ħa jdum ħafna inqas li kieku inti tiġi biex timplimentah f'pajjiż bħall-Ġermanja pereżempju. So, Dak huwa l-vantaġġ tagħna u permezz ta' dawn il-pilot projects Malta tista' tiggwadanja ħafna. Il-gżira t'Għawdex pereżempju, eh, u daw daw qed nitkellmu fuq proġetti kemm fuq livell ta' ta' recycling, ta' ta' enerġija, tant hemm tant hemm teknoloġiji differenti hemm barra Melkem li, li diffiċli nsemmihom kollha. Però aħna is-sajs tagħna hu ta' vantaġġ għalina u rridu nagħmlu użu minnu. Issa, jekk inti pereżempju ħa nitkellmu fuq iċ-Ċina, jew fuq Saudi Arabia jew il-Middle East, hemmhekk hemm problemi differenti. Fejn jidħlu dawk il-pajjiżi, fejn tidħol it-teknoloġija, l-avvanz tagħhom, aħna laqas biss noħolmuh. Però mbagħad għandek il-human rights, il-human rights ukoll parti mill-SDGs. So, għalhekk qed ngħidlek kull pajjiż għandu id-diffikultajiet tiegħu. L-SDGs.
L-SDGs.
Li jkunu jafu eżatt in-nies.

mux tiġin il-kelma eh, bil-Malti. Eh, ma jkunx għaw faqar. ma jkun għaw faqar eh, u kull pajis irrit jimplementa liġijiet, sistemi biex il-pajis ikun sostenibli għalek 17 SDG goals. Buċċi minn qoddim najt li wieħed mill-persuni illi kitibhom se jkun il-keynote speaker tagħna Mark Buckley, wieħed mill-ewwel studenti ta' eh, Igor, għal min jafu. So, eh, u dan bażikament li se jagħmelu se jara il-Malta kifini, Eh, diġa ġi Malta ġifiri jaf xanna u xmannix il-Cranes Roma wiċċu wkoll meta kien. Eh, u ma jarax biex ma jarax. Eh, Pero kif aħna bħala pajis nistaw inkunu aħjar billi nimplement kif u x'nistaw nimplementaw minn daw il-17 SDG goals issa. Inti daw il-goals mhux qegħdin ġast għal-gvernijiet, qegħdin hemm ukoll għal-kumpanniji eh, biex jimplementawhom eh, fuq livell eh, iktar ta' business. Fis-summit ħajġi diskuss eżempju għax ifim l-lum ħafna ħafna riċerka li fej kollok ambjent verament ħażin ma tipo maħmuġ, arja ħażina, jien naf, taħraq it-tarmak ġo nofs in-nies, insomma, da qed jirriżulta f'mard serju iktar, fosthom il-kanser, apparti il-mard relatat man-nifs. Da forsi ħajġi diskuss ukoll għax naħseb in-nies ġielhom ma jkunux konxji wkoll xi ħsara tissir fuqhom b'mod ħin kollu. Nerġgħu naqbżu għall-planning. Il-planning iġib miegħu diversi diffikultajiet apparti l-impatt illi inti issuq fejn issuq dejjem ħa tara l-krejnijiet ma' wiċċek u l-bini għoli. Però għandek mard kroniku li joħloq. So l-impatti huma differenti, però jiena ma nagħtix it-tort lill-industrija lanqas. Għalfej, għax jiena iltqajt ma' żviluppaturi li lesti illi eh, jużaw prodott minn flok ieħor pereżempju, però mhux faċli għalihom jagħmluha mhux qed ngħidlek li huma vittmi tifhimniex ħażin. Le, le, mhux Però, però ehm, m'għandhomx inċentivi u bħala pajjiż maħniex lesti illi illi ehm, noħolqu sistemi biex l-industrija eh, ta- tad-development tkun iktar sostenibbli. Issa fejn jidħol il-mart, aħna iktar milli importanti ħafna il-mart, eh, ħan nitkellmu fuq it-tama, it-tama and leadership. Et eh, naħdmu fuq xi ħaġa oħra fej jidħol tidħol is-saħħa, però f'dan is-summit iktar fuq saħħa mentali li se nitkellmu. Fil-fatt għandna żagħżugħ ta' 18-il sena illi meta kellu zazuħ Ingliż illi da meta kellu 13 jew 14 sena ġifiri jinta 13 u 14 sena kelli mux moħħirriħ, dejjem basketball kon dak iż-żmien. Eh, Daħolo NGO for mental health għazzazax. Tista' timmaġina eh, u għalija huwa idolu tiegħi għalfej għax da minna ta' daqshekk żgħira rrid jgħin lil sħabu fl-iskola biex jagħmel awareness fuq mental health. Fil-fatt tissandu ħafna jnuna mill-Gvern Ingliż huwa ta' eżempju għaż-żgħażagħ tagħna biex ukoll ma jistħux ifittxu l-għajnuna meta jħossu li għandhom bżonn. Eh, em, issa, biex niġu biex nalqu il-programm, għax semmejt ħafna punti interessanti u konvent ħajkun summit eh, li fih ħafna informazzjoni li hopeful il-politiċi mbagħad jibdew janalizzaw. Nittama. Eh, affarijiet eh, li jiġu diskussi biex ovvjament jimplementaw dak li ju tajjeb għal Malta. Tixtieq forsi l-aħħar messaġġ tiftaħ fuq xi ħaġa oħra fuq il-summit li ħajsir. Ja, il-messaġġ.
Tappella n-nies ukoll biex speċi jgħinu fl-aħħar mill-aħħar għall-ambjent tagħna eh, l-koll.
Għala ta' bit-tajjeb mel Għala, għala.
Aħna l-event tagħna hija miftuħa għal kulħadd eh, ovvjament nixtiequ l-konkorrenza tal-komunità Maltija, ħajkun hemm diversi barranin. Eh, l-idea tagħna hi illi il-Malti jitħallat mal-barrani biex eh, nedukaw lil nfusna u naraw kif aħna nistgħu nkunu aħjar. Ovvjament għall-business community din hija wkoll opportunità għalfejn għax kellna diversi kumpanniji li jridu jiftħu Malta jew iġibu l-prodotti tagħhom lejn Malta, però nixtieq nagħlaq biex ngħid li li nkunu ċittadini aħjar hija responsabbiltà ta' kull wieħed u waħda minna, tibda minni u minnek Malcolm. So, Ma rridx inkun dik il-persuna li nitfaħħa biss fuq il-politiku, le, il-politiku, the business community, l-attivist u ċ-ċittadini. Nirringrazzjak ħafna Sabrina tal-li kont magħna u konvent li ħajkun suċċess dan is-summit u forsi l-qoddim ukoll ikollok iktar eh, summits bħal daw. Grazzi.
Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna l-lejla u nħeġġukom tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.